Menkɔ na menkɔdi nkɔmmɔ. Ɛɛ ɔmanfoɔ hwɛ video bi a na ɛne no nenam social media soɔ. Na ɛɛ nkurɔfoɔ se o oh, ɛyɛ sɔfo apia, ɛnyɛ sɔfo apia. na yɛnkɔ no nkyɛn yɛnkɔ bisa sɛ nkɔmɔ no paa ɛdeɛ ba adeɛ ɛna esiiɛ na afei yɛni ho nkɔmɔ onyame nipa sɔfo emmanuel apia mema wakye oo. megye osu kwane. Pastor na bɔkɔɔ deɛ. Kɛseɛ Yesu na daworo ma wahwɛ me so paa. Ami ami yɛde agya no nso ase agya no ase. Papa na wadaworo ma saa video yi a ɛɛ na ɛne nam hɔ yi wadaworo ma ɛyɛ wo a. Mpatsɔ ani o ɛyɛ mia. Hmm ne baa ne sɛn. Yoo meda wase. Nsɛ ɛbrɛ kakraa nie. Eh, ababaawa a yɛfrɛ no Dibora yɛ a ɔsɛte me saa eh, trap no memunu dadaada ɛwɔ Kumase Kumase ɔpamboɔ kurom na meyɛ sɔfo ɛwɔ ɔsɔfo Ebenezer Adakɔ yi abɛmɔ ɛhɔ na menim m'ababaawa no okay nti menim fɔ na mefiri ɔpamboɔ kurom hɔ no ma mefiri Kumase meba Accra no me fon ba bɛyerae nti obi a me ne no biara me ne ne ntam tetee for years kɔ mfie bɛsɛ nsia kɔ nso mu koraa ni ee me ba akra yi nso meyɛ m'asɔre kakra kakra kakra kakra na mbehyia wɔ panyin bi ɛwɔ asɔre no mu a mefa no sɔre panyin ɔwɔ uk yɛfrɛ no mr john dazi ɔno ɛna ɔde to n'anim sɛ ne ma mmeranteɛ mmienu ɔpɛ sɛ ɔmo ware ɛwɔ Ghana ɔwɔ ɔmo wɔ aburukyerɛ hɔ nti yɛn nka no sɛ ɔmo yɛ UK foɔ nti ɔpɛ sɛ ɔmo ware na ɔmpɛ sɛ ɔmo bɛ ware wɔ hɔ na ɔmo akyi bɛyera kɔsɛ ɔmo yɛ mɛɛm nti ɔpɛ sɛ ɔmo ware Ghana ɔmo sɛ ne prɔfɛt ne me tɔre to n'anim sɛ binya ababaawa bi a ne ho dwo a ne nkɔ no te no na nka ne ma no ntumi ɛmɛ ware wɔ ɔmo nti binya bi ma binya bi ma ɔmo ɛma panyini no ɔbaa Ghana ɛbɛbɛhuu ne deɛ ɛna atoa so a wɔn ɛkɔ wɔn anim nti na kyɛ sɛ aka kumaa no a ɔka ho no mhm. nti mabɔfra bi te me nkyɛn yɛfrɛ no ɛɛ makiasa akɔdeɛ owura ɛna mene ne didi ho nkɔmmɔ anam sɛ ɛnɛ nkɔla no aba no ɔsɛ mesɛ deɛ ɔmuyɛ no ɛkyerɛ nkɔmmɔ no gu m'anim ase nti makiɛ no ɛka sɛ a agya mate dibola nka sɛ yɛsɛ waba akra wɔnam se saa

na nkɔmɔ na mene wɔ no gyesɛ ɔba me fie ɔba me wɔwo fie na mene wodi nkɔmɔ nti ɔno so deɛ ɔseɛ yɔɔyɔ adeɛ kye yaa ne neɛ ɔfaa kaa ɔbaa fie ɛna mene ne tena ase mede asɛm nyinaa bɔɔ ne sɛ ne nipa bi wɔ uk ne ba bɛɛ mu a ɔpɛ ɔpɛ ɔba aware no ne sɛ nso ayɛ kama nso deɛ woyɛ meyɛ nipa ɛni daka da fam ebeneza asɔre nti no mepɛ sɛ mekɔ no tɛw ma no wɔsɛ apapa meda wase ɛna watumi aka ne sei nam se ɛnyɛ hwee ewiase na obi so nam dua so na wɔn ahunu soro nti aberanteɛ ne maame soso fi uk bae ebi mi ti dibola yi a wɔsɛ te ne saa trap yi dibola yi wɔbɛ mi ti no ɛwɔ spenters road ɛde ne kɔ fie ɛbɔ mo kɔtena ase ɛte sɛ ɛyɛ a te sɛ awareɛ no te sɛ ɛɛtoa so ano ɛma wɔne ɛɛ maame no ba no ɛkasae ɛma efi hɔ kɔ no ɛdibola yi gye aberanteɛ no nɔmba wɔ uk hɔ. a kyerɛ sɛ ɔmo ɔmo communicate ɛma yɛde dibola pictures ɛsɛnde aberanteɛ no ɔno nso regye ne ho ɛyɛ aberanteɛ no pictures nso sɛnde dibola ɔno nso regye ne ho ɛna ɔmo to aso nti mi deɛ ɛhɔ no deɛ ma wie m'adwuma deɛ ɔmo gu so ɔmo deɛ ɔmo di ɔmo nkɔmɔ ɛɛ na kakra bi na dibola frɛ mi sɛ ɔtɛse aberanteɛ no a ɛɛ ɛmaate baako pɛ nkɔ na na kasa ne nyɛ mu na aberanteɛ nso de kaa frɛ ma kaa kyerɛ mi sɛ. Eh, prophet, deɛ na ade no maa me no, mebisa no afam no a, adeɛ sɛ na mesa bisa no a, na wɔka different thing nti asɛ wɔnka no sɛ nkyerɛ me. Ɛna mese saa, nti prophet bi deɛ hwɛ no yie ma me. Na mese okay. Me maame nso so ka kyerɛ me the same thing. Aberante no maame ka kyerɛ me the same thing. Ɛna mese mehwɛ a ɛbɛyɛ no guasɛ nkurɔfo na makɔrɛte wɔ mu. Nti dibo na ka kyerɛ me no, manka ankyerɛ ne sɛ sei na wɔaka kyerɛ me. Meka kyerɛ no sɛ wode wɔnya ama me na mɛbɔ ho mpayɛ na mahwɛ deɛ onyame bɛka ansa. Cause awale deɛ ne kɔ awale. Ɔno nso na ɛkɔ wale because wɔyɛ sei a ɔsi ɛkyɛ kakra nsa. Eti ɛɛ eyi bi ɛwɔ mu a ɔfrɛ me ne so me frɛ ho de mo ho te sɛ ɛyɛ ɛbɛ last week Thursday ɛna ɔta to frɛ me sɛ papa ne ho nfa me na me sɛ ada adibo me sɛ papa ne ho nfa me koraa na wo sista wɔ yi because ne wɔ ka kyɛm sɛ wɔne ne sista ne teɛ na wo sista wɔ yi wɔsɛ me sista kɔ kuma se na ne ho nfa me koraa papa ba bɛhwɛ me Ɔma ho fa me na mfe bi do me me distance mayɛ busy me nante nante asaa ma ɛyɛ one to one to bi wɔ hɔ nti no m'ani abrɛ nti mayɛ busy me nya ho mma na mu sisi bi a mɛpɛ kakra na mede abrɛ wo nti me a me wife ɛna me gye ne wo sika forty cedis na mekɔ sɛ sɛ ɔfa wopɛ aduro do asɔ bi ntɔ no mansa na akyire no yɛbɛsa kasa ɛna ɔsɛ papa mate friday na ɔfa frɛ me sɛ papa na mɛka kyerɛ sɛ mɛkɔ so te saa yareɛ no deɛ tia na tio bla na hwɛ mɛbɔ mpa na medwo ne sra bi mobɔ mpa ma me megyere sɛ me ho bɛtɔ me ne sisa mafrɛ no wɔde meba meba wɔmda so okuma so ɔmo mmae nsusu me wu biara woa na sese woyɛ mpapa masa bɛhyia wo na meso yio mate dibo na yɛ sɛ mɛba na ɔbaba bɛhwɛ wo Friday no mahu deɛ ɛyɛ ɛyɛ biribi bobɔ mu mantumi ankɔ Saturday gye yi frɛ me saa ma mekɔ me bu fui wɔfrɛ me frɛ me ma me se memfa no kɔɔ Ɛna wɔfrɛɛ Owura, akoa no a me ne no teɛ no, a ɔnam ne so ma me san huu no no, wɔfrɛɛ no sɛ, Owura, mafrɛ prɔfɛt saa a, ɔmfa. Adɛn? Ɛna Owura bɛka kyerɛɛ me sɛ, Prɔfɛt, Ebola ade no a wɔka no, ɛbɛyɛ serious o. Wɔafrɛ prɔfɛt, ɔse, ɔse wɔafrɛ wo saa, womfa. Nti de, wɔbɛka na afrɛ saa yɛ ma ho nte. Na sɛ, ah, nnipa so hia mmoa o. Nti meka sɛ, ka me ne m'akoa no koraa bɛwɔ akɔ akɔhwɛ no. Ɛna Saturday baeɛ. Saturday baayɛ no a wɔfrɛɛ no Saturday na mesɛ mene soso me wife soso wafa afuro ne mfa no na mesɛ no mentumi nya me wife hɔ soso nkɔ nti mankɔ Saturday na mesɛ no ka kyɛ no sɛ Sunday after church kɔ biaa so bɛba ba bɛhwɛ no nti ɔne wɔnka na so mantom yam na na ne wura fi me sɛ ɔsɔfopanyin na makɔfa no sɛ spiritual father a meyɛ visiting pastor wɔ n'asɔre no na mesɛ fi sɛ ne ba ofiri mu no Yɛbɛdi ne fi nhyia na ne mogya fi ne ho. Ah, ɛyɛ Nti- prɔfɛt daduko bi Yes, yes, sir. okay nti no ɛɛ mefrɛ nka sɛ sɛ dibo mebɛsi koraa o sɛ me mɛyɛ papa ne benefice ana nti no mentumi mma na mmom mɛndɛ deɛ mɛbɔ mmɔden asa no patututu mɛbɔ hwii yɛbɛba bɛhwɛ wo ɔso papa mate ɛna ɛde sii hɔ yɛde pem hɔ

Nti egu tɛntra a yɛsi yɛlwa so yɛn tɛntra na tɛ yɛlwa so na ewɔ ɛɛ Israel side nam sɛ Israel hɔ no so mi mu ɛna fɛ no wɔsi papa ɛyɛ no korɛ ɛɛ wɔbɛ tɛntra hɔ nom na wobisa a wɔn bɛ kyerɛw kwan na wɔbɛ ba nti wɔde odu ɛɛ ɛɛ fɛn sɛ Israel police station fotukɔ bi da hɔ fa so wɔn kaa na ɛba na nam sɛ baabi ne taxi na ɛba na yɛ kɔ kaa no kɔ a taxi kɔ a ne ba no kɔ a ne tae ɛbɛ fɛ kwan no nso yɛ papa ma te. Piankyɛ kɔ na nsuo no so pa te sɛ ɛretɔ ɛmina yɛ petepete na mefɛrɛ m sɛ di hola sɛ wokwaa no kwaa wasa na mema so ma wɔma masɛ me mmere sɛ yɛ mpa yɛ kwa de sɛ kaforo so kwaa no nka ɛbɛtumi abɔ no na ɔho tinkyina mema mema mema sɛ wokwaa so tinkyintini ɛna me deɛ mede kɔɔ ɛna wɔkyerɛkyerɛ me asɛ hospital bi wotɔ hospital na ɔsɛ sɛ fɛn banda hospital fɛ fa na ebi fi din no wotɔ hospital na johnson one two branches. wo branche a wobɛhu me nti yɛfrɛ no yɛ saa de no a nti yɛ branche yɛ ampaa yɛtwam koraa na ɔno afrɛ sɛ papa mewɔ wakyi o ɛna kaa no saa baa reverse saa baa n'akyi nti ampaa metu m'ani na gye sɛ wogyina kɔn kɔmputa house bi anim wɔhyɛ nika jeans nika ɛna ɔhyɛ top saa na ɔba me nyiw na mesɛ yɛ ɔmate na mesii fam mesii fam na mesɛ bibɔ ne nkyɛ wɔ ha bebrebe mepɛntɛm paa mekɔ meetings bi na ɔgya sɛ mehu bi nti na Mɛgyae a mede anigye gyegye a ɛduru yɛn ano gya nea na mede ama obi nti, ɔsɛ mebɛbɛhwɛ wo. Pii wura ɛɛ Farisai ɛɛ hɔɔ hɔ na mede bi bɛra. Mepɛ sɛ mebɔ mpae wɔn na menya kwan na mekɔ. Na ofie ama woteɛ no deɛ aha no aha nyɛ koraa sɛ mekaa yɛ ani. Nsapa mfifire te me dodo. Mede me koko hwie nsu kakra gu me ho na meba sisi a mehwɛ so mfifire so te me asɛ me ho wɔ so sɛ ebi kyɛkyɛkyɛkyɛ sɛ yɛ azaa sɛ yɛ deɛ abɛmmɔ. yam so wɔn adi bɛkɔ kɔhwie nsu gu ho ɛna ahome wa menya kɔɔ na metie kɔɔ no a na wɔbɛsere kɔɔ kitchen kɔsɛ nsuo de kɔɔ hɔ kɔhwie gu no nti three minutes ɛna ɔba ɔba na ntoma ɛna twa n'asene na nti ah yɛra ɛtira de pɛ ntɛm ɔba kɔfa ntoma sɛ twa w'asene ɛna na fate sɛ ɔbɔ wa three times ɔba wate dɛ nam sɛ ah de bi wɔ sa wɔka ho Ɔsoma papa no kɔf misa kwa ne suo no o ɛne ampa a wɔde kɔf misa no so trɛ no kɔf misa no kwa ne suo no mu papa misa bɔ wɔka ho nam sɛ ɛyɛ no ayɛ ne serious ne ɛyɛ serious no ansi ɛna mu sɛ lady bi apue firi kitchen door no ha dibola kɔ sukuu wɔn kɔ sukuu na wɔn ne bɛma sɛ dɛm na wɔadi wɔ nam sɛ ah ɛde bɛn kɔ asi asɛm na wɔkeka no saa no wobaa ɛka bisa biribi di no wobaa mesɛ mataadeɛ megyina nom na ha dibola deɛ na ɛkɔ so no ne yɛ gyina hɔ ɛna dibola deɛ na ɛkɔ so no

ɛna ɔmo wura yɛ ɔmo wie ɛna ɔmo wɔ ne kunsa ɛne bɛɛdum hɔ ɔmo bi bɛ bi bɛɛdum hɔ nom ana me me me ɔmo wɔ ne sɛ kɔɔ bɛbi a bɛɛd bɛɛd bɛɛd sad ne hɔ na me sɛ me nya mo tɛrɛ mo nto bu ase wɔn na gɛɛ bi wɔ hɔ gɛɛ na wɔn pie yɛ no menim gɛɛ ne paa ɔsɔfo nso bɛ paa sɔre dɛm yɛ yɛ fɛn maame sɛ waa wawo baako menim paa ɔsɔ maame sɛ waa ɔsɔ fɔ akɔsɛ sɛfɛ fɛ kɔ no wa ɔbɛ fɛ deɛ waa. nti sɛ wotie audio no mpo kɔ na wobɛte ne voice no wɔ akyiri sɛ ɔrekasa ɔwɔ video no nya na wɔkasa wɔ akyiri na wɔyi phone na wɔsa te sɛ ɔwɔ video mi kama na aka me bɔsɛs ne me singlet no na aka no ɔmadi ka bɔ me hɔɔl wa me mogya afiri m'anum nyinaa ayɛ m'atadeɛ ne ne ho nyinaa ɛna ɔmde me kɔwura ɛɛ fɛ ne sɛ bɛadwum hɔ Ansa na meka sɛ, Monyɛ aboterɛ, montena ase, monyɛ nka asɛm no, ada bi ba asɛm, bɔne bɛ na mayɛ, ɛna ɛdeɛn na mayɛ, ɛno deɛ ɔmo nyɛ no na ɔmo tie, na deɛ na mopɛ, deɛ mopɛ deɛ monka na memfa mama, deɛ na deɛ na mopɛ, ɛno deɛ nyɛ na ɔmo tie, ɛyɛ tuto, tuto, tuto, ɛdeɛ ɛyi ɛkyerɛ ɔmo sɛ menka anworɔ, ɛɛ, me singlet no, ɛne me bɔsɛs, na mese, ɛno deɛ menworɔ, menworɔ kyena, nti bɛgyina ɔsɛ ne nyɛ, ɛyɛ mu nkume, Hwɛ me nworɔ. Na papa wa wo nim. Mmarima akasefoɔ nim. Ɛne wei sɔ me mu wei sɔ ha na tete. Sɛ woyɛ bi na sɛ wa wo nim. Wɔn tete fie mo bɔ sɛso tete me si net bɔ ma dagya. Nti ɛhɔ na me hu sɛ afe yaka me ne me nyankopɔn na me teɛ mu. Awurade gye me o. Awurade gye me. Awurade gye me o. Awurade gye me. Nti me dan m'ani

Ɛno ne nnɛ me da so te ase a mekasa yi a ɛnnɛ wote me kasa mekasa yi. Hmm. Ɛna wɔn gyaa me too hɔ. Wɔn gyaa me too hɔ na quickly. Ɛnna deɛ wɔn anim bugyaseɛ ne fa m'ataadeɛ na wɔn awɔworɔ no. Ɛna me fa me trouser na me ka te sɛ mehyɛ me trouser ne m'ataadeɛ no na me fa no ntɛntɛntɛntɛn na me yɛ me hyehyɛ nti me sɛ me tu m'ani no.

na mefa m'atadeɛ a mepie nti mepie no mehu sɛ bag bag bi sisi hɔ yɛ baa bag na mahu sɛ saa bag na sisa no de pie firi baa ɛdan mu hɔ no mhm. na metam bag no sɛ ɛno ne me evidence ɛne fon na mefaeɛ no mhm. menia fon no sɛ no kyɛ sɛ gɛɛ no a wɔsɛte me trap no ɔno no peter mesa sɛ me sɛ ɛne ɔdibo na fon yi na mefae no nyinaa ka ho na meti sɛ bɔnte sɛ mekɔre sɛ afei ɔmo so akae sɛ ɔmɔgya ɔmo bag ɔmo so sɛ ɛbɛfa ɛna ɔmo wu sɛ mede bag no kɔ ɛne papa ɛne nkɛ ne de nkɛ ne kɔ ne kɔ ne laugh

ɛna dɔkta no sɛ dɔkta no tu abɔnten ma no sɛ hɛ dɔkɔdɔkɔdɔkɔ aberanteɛ dɛ nkyɛ sɛ ɔyɛ kɔnfoɔ ne nkɔfoɔ sɛ tu bi mati mekɔwura dɔkta no wɔfe soɔ fasfasfas ɛna mekyerɛkyerɛ asɛm kyerɛ nkɔfoɔ no wɔn da wɔn ani wɔn baeɛ na gɛs gɛs na fa baage no wɔn kɔ ɛna wɔn de me bɛwura taxi no sɛ nyɛ nyɛ mfa nkɔ police station ti nyame nko anka no nso so nkɔwɔ kɔ ara nkɔ wɔn bɛsi ma bɔɔ kunu hɔ ano ɛna wɔn fa me kɔ police station ɛyɛ israel police station na mekɔɔ Rut no so, asɛm no wɔ hɔ. Enti bag no de ɔde ne nyinaa kɔe, na mmom pɛɛse a ɛkaa me nsam ne mobile phone no na mikogyaa maa polisifoɔ no. Yebiee pɛɛse no, kyerɛ sɛ ten cedis nhyɛ mu, ɛna mobile phone nso S ayi no bi, ɛyɛ six ayi iPhone six six plus no bi, ɛna nso migyaa maa polisifoɔ no. Nti paapa, wobisa basɛn no mu a, na deɛ ɛteɛ nyinaa ɛno no. Papa na ma mimisa, ɛberɛ a na wɔ ɔpamboɔ hɔ a na wonim saa Debola no, Ɛɛ, sɛbi wo ne no nyaa nkitahodie bi sɛ bi anka w'ankasa wosee ne pɛ koraa da anaa na bi a ɛbi a agya honam mmerɛyɛ nti na bi a mprantwe kakra wɔ mu. Me ne no ntwe mpra. Me ne me ne nni saa ade no koraa. Ɔno koraa deɛ na ɔbu me papapapapapa. Ɔnim nni saa nneɛma no koraa. Hmm, na papa yi ɛdeɛ bɛ sɛ ɛfiri saa bɛ yi asɛm si yɛ deɛ na wadwendwen ho ahwɛ sɛ adeɛ ah, bɛɛ paa na bɛma dibo wokura yɛn linki mu obi wɔ aburokyire ɛnkyɛ kura na nka wayɛ bɔga na sɔfo ɔba ɛnka ɛnka ɛnka december yi kura no nkɔm nkɔm bɛfa na kɔ december yi a. Hmm, na deɛ bɛɛ na hmm. bɛma sɛ ɛkyɛ sɛ biribi saa ba ntiri mu. ɛno na ɛyɛ mi nwanwa no ɛna ma mi hu sɛ ɛyɛ plantain ebi a yɛ nkɔtɔm sɛ bi di maa no anaa biribi nti di aka no. Nyame Nyankopɔn na sɛ Ghana ha sɛ yɛse mmara yɛ adwuma a mmara no so nkasa. Sɛ Ghana ha sɛ yɛse yɛwɔ ɔmanpanyin wɔ Ghana ha, yɛse yɛwɔ ministers wɔ Ghana ha, yɛwɔ apolisifoɔ wɔ Ghana ha, yɛwɔ asogyafoɔ wɔ Ghana ha, yɛwɔ mmaranimfoɔ, lɔyafoɔ, judgesfoɔ wɔ Ghana ha deɛ a, ɛne ɔmu nhwehwɛ mu ne mmara nkasa. Na mpanimfoɔ sɛ sɛ yɛfiri mu yɛfiri wo so a ne yɛde ba wo so. Ah, papa yi na woka sɛ girl baako a na ɔka ho no ɛwɔ na wonim ɔsɔfo owusu bɛmpa asɔre wɔn na ɔyɛ ah, ɛwɔ. na wɔn owusu bɛmpa asɔre several times nim no paa wawo baako mihu na na mihu no sɛbi na wɔn owusu bɛmpa asɔre na mi kɔ hɔ na mi yɛ asɔre wɔ ɛyi eh, koko bi pe na tuesday biara mi bɛ fa owusu bɛmpa nti na mi kɔ hɔ paa every tuesday biara mi bɛ fa ɛna mi nfa nyɛ sunday church nti every every tuesday and sunday biara mi ba bɛ fa no. jẹ́ ẹ̀ ní ọ̀yẹ́ dẹ́ wò sẹ́ẹ̀ fi hàn. gɛɛ no ae papa agye sɛ mobusa gɛɛ no ankasankasa mentumi nsrɛ wɔn na pie hɔ na akɔde nti wɔn no asɛm wɔka no sɛ ɔsi fie no yɛ ne dea ɛyɛ ne papa dea ɔno deɛ ɔno na ɛka ɛso ɔno na pie ɔmo de ne hu wɔn agye wɔde sɛn wosɛe saa agye wo ne ne din deɛ ɔwɔ kɔ sɔfo wo deɛ deɛ menim ansɛ ɛfɛ de sɛ waa sɛ waa na ne sɛ waa ɔno nso ɔka adeɛ bɛyɛ ɛberɛ a ɔhu si ɛbo wɔ no ɛdeɛ bɛn na wɔyɛ no ɔno na bɛka akyerɛ gɛɛ no sɛ hɛ dibo na kɔ sukuu na wankɔ sukuu no ɛna wo ne bɛma sɛ bɛma no wɔdi wo no ɔno na bɛka saa asɛm no ah. ɔno nso na ɛyii fon ɛvidio e me hmm. hmm. nti na wohwɛ link no a wo link no sɛn me deɛ me link no hwee me se megya ma nyankopɔn ɛne ghana mpanimfoɔ ɛne abaa mu mpanimfoɔ Apolisifoɔ asɛm no wɔ wɔn nsam. Wɔn mu atɛntene no mfa nokorɛ no nto baabi a nokorɛ nna. Papa no tie wɔn nka asɛm kyerɛ wo. Me ne wo tia nom saa no ɔho. Sɛ meyɛ obi a adwembɔne wɔ me tirim ɛna nyɛ Nyamekopɔn na ɛdi m'akyi ne me Nyakopɔn sɔfo kronkron a ɛnka ɛhɔ na mekɔkɔduruiɛ no nka me nsa mma bio. Ɛborɔ ɛkɔɔ so ɛne nneɛma a yɛde wɔ me nsa mu sama ne pii abɔnten twe faa mu no wobɛhu me sɛ sisi ara a wankasa bohu sɛ yɛs. In fact, yɛbu me yie. Na onyame na asɛ me den. Ɛka abɛ sɛ nka mekɔtɔ nsuo mu sɛ nka mekɔku me ho I'm telling you the truth. Na meda hɔ na Honhom Kronkron yi Yesu kyerɛ me sɛ wura Yesu no a wohuu no no sɛ yɛde ntoma tete n'ase no saa Yesu no yɛmfa ntoma tete n'ase yɛ o yɛbɔ n'asɛdeɛ with nakedness I'm telling you the truth. Ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ me nkunan nkasa de nkebi kɔ nka meku me ho agya me yere ne me mma ama ɔma yɛ nyanka ne nwisiaa. Pɛn na asɛm yi baa yei yɛne sɔfo bi te sɛ eh, eh, sɔfo kɔmputa man mu adidi nkɔmmɔ na baako a na ɔmo kyerɛ ne sɛ o oh, uh-huh. kɔmputa ma wɔyɛ gyimifoɔ ɔmpana sɛm nom ɛyɛ kwasiampa ni kɔmputa ma yɛbi sɔfo wɔ ne nkyɛn da ɔyinvite ne sɛ mimi nye program mimi nye program wie na ɔde to m'anim sɛ sɔfo wo nua bi a yɛfɛ ne kennedy ne pɛ sɛ mene ne yɛ adwuma sunsun bi wɔ ne mu ɛna ɔde to m'anim ɛna me ne me nua kennedy kasae kennedy kɔ na ɔso nkɔɔ nkɔ ɔsɔfo kennedy na ɔso nkɔɔ nkɔ ɔsɔfo kɔmputa man ɔyɛ gyimifoɔ ne oh, ne ni sɔfo wɔ ne nkyɛn da ne pama ne kasa hmm. ne ni sɔfo wɔ ne kɔmputa man nkyɛn da ne nyame bɛ tia kɔmputa man ne wɔn a wɔn ka wɔn ka nkwasi ase ne nyinaa ka nyame yɛ nyame ne nyame ti ase ne nyame ɔbɔ ɔsoro bɔ asase yɛ yɛhu na ɛso na ne ti ase deɛ a ɛwurade nyankopɔn bɛ kasa I am telling you this case it will not be end Kɔpem sɛ nokorɛ no nyina bɛda adi na wiase nyina hu nokorɛ no ɛwɔ mu no, na kɔpita man na ɔte wɔnom saa no, ogya mfunu no ka kyerɛ ne sɛ, Mese Nyankopɔn, o, tua ne ka! Wohwɛ, mepa kyɛw, wohwɛ, wohwɛ, wodeɛ ma, woyɛ, woayɛ Nyame sɔfoɔ deɛ, Galatiafoɔ tire nsia yi mu baako no, sɛ anuanom, sɛ mo, mfomsoɔ to obi a, Mo a moyɛ wo wofoɔ no, montene nea ɔte saa no. Computer man ɛsɛ wokasa asɛm wosi kyerɛ no. Computer man no wɔyɛ gyimifoɔ na wɔka nkwasi asɛm sɛ ne ne fa ɔno ne nsɔre ma mako mako seventeen na mmom kraman kraman mpo kraman obɛdi mmaa seventeen asi kraman nyame ntua ne ka sɛdeɛ ne nnwuma si teɛ ɔno koraa no a ɔbaa ɔtwetwe ne bɛɛma a yɛde bɛto social media no ɔno mpo koraa ɔnya no kasa ɔno computer man no nya no kasa may God punish you Me papa mi bo, wo de ɛyɛ ɛyɛ ano ano ɔhyere no mpakyɛw. Na ma musa, wo de kɔ apolisifoɔ no, wɔn ato nsa afrɛ ɛmaa Debola ne ɛyi sɛ. Ɛno a yɛbɛfa wɔn wɔ mmoa mo hɔ, mo PSF mo ɛno a yɛbɛfa wɔn de wɔn kɔ ɛyi yɛfɛ ne sɛ Tɛsano police station hɔ ama wɔn aba hɔ nom. Na adeɛ ɛyɛ mede wɔ mu ne sɛ yɛbusa wɔbaa no sɛ wawale, wɔso wɔn walee. Very good. Te wɔn mu a wɔn de bɛto public sɛ wɔbaa no wɔbaa wale fɔrɔ mekɔfa no nka mekɔfa no no no, me ne wɔn wɔ asɛm ka wɔ Ghana ha. I am telling you the truth. Nipa bi a wɔyɛ yi bɔb a wɔte wɔn ba awalefoɔ no wɔn ba no ɛtoro no to so wɔn walee. Yɛbusa ne sɛ na sɔfo de ɛde ma obi wɔ UK. Wɔte an sɔfo de ɛde ma obi wɔ UK. Saa nsɛm wɔ mmienu ɛna mede bɛgyina so bi ama asɛm no ayɛ asɛm. Hmm. Apa wei deɛ kafra kafra kafra kafra kafra. Wai mɛte. Hmm. Ɛdeɛ mɛda ase anɔpɛ. Wai bye bye.